Eih chuan Mari, Task Force hian kan dintira atang khan kan phak tawkin hma kan la a, kan hma lakna hmasa berah chuan hminga hruaituten bul tan nan kan theih ang tawk tawk pawisa kan han thawh khawm a, chutah chuan mi thahnem ngai vengchhung mi thahnem ngai tam takin e ngeih sum ui lovin ti hian an rawn thawh khawm a, sum leh pai hi eng emaw zat sing li sing nga chuang zan hi kan hmu ve tawh a, chutah chuan buhfai mi harsa chhuan chham an lo awm tak thut a kan puih theih nan tiin buhfai bag riat kan lei a hawt a chuan. Chuan chham awm em em loin kan kal laiin retailer buhfai a rawn thleng a, a thlawn a sem a nih bakah khalaia khan eh a lakna nei rem chang lo, chhungkua sawm sawm chuang hlek i kan lak sak bawk a, tin chu mai bakah eh buhfai retailer kawtah. Buhfai bag in kan dawh a, kan phal zat zat tikhan buhfai la piak in kan chhung khawm a, kha mi tlingkhawm ringawt pawh kha bag sarih lai a nia, tihian buhfai lamah chuan kan thla muang a, ih harsatna em em kan nei lo va, tichuan chhungkua ah hian a vaia kan chet chhuah tawhna hi chawhmeh te buhfai ih a sumpai ang pawh, kan in tanpui tawh hi chhung kaw sawmkua vel a ning ka hria sawm aw za kan tling lo hlek a khuaruk vel khatiang khan hma kan la ve a ih kan hmalakna kawng hrang hrang hi a a then chu te tham te te nih laiin chhungkua ah thing neih lo. Gas pawh nei lo te, heti ang chi te pawh kha gas bur te kan sawi a, fai rel bel te kan en a ti khan he mi in chhung thil kan haih rawk rawk zel a, heti ang khan hma kan la ve a. Thil dang ah chuan harsat na em em hi kan nei lem tawh lo va, kan harsat na ber chu tuna a mimal ah harsat na tawk em em kan awm lo a tawh a, a van tlang in gas ah hian harsat na kan nei a. Chhungkua tunah hian thuka ei rawngbawl tawh thingtuah hi mi sawmthum pakua vel kan awm a, hei kan harsatna ber pakhat chu a nia chuan Hawngkua Rantin ang hi kan vengah hian mi pathum kan nei a, tha takin Kuarantin chhung zawng thuawih takin khawiah mah chhuak lovin an awm tluan a, Quarantine duh lo hi kan an awm lo va, eh biak pawh reng an nih ve bawk a, anmahni a then chu an inah anmahni hmu lo te pawn kan tlawh a tiang khan harsatna em em kan tawk lo a, chuan keimah bikah ka vei ka vei zawng hemi kan hri chungchangah hian mipui hian kan hlau lo lutuk hi a tha lovin ka hria a. Keimah ka hlauh ka hlau lo a, ka ka chhuak a nih pawn min min hlau tih tal hi hria ila. Khawlaia ti khawp hian sorkar in chhuak lo tur a min ti chung pawha kan chhuak nasa a, heng te hi a tha lo em em in ka hria a. Aw kha kha keimah ah chuan ni sila.
Lockdown chungchang ah hian Sorkarin a kalpui dan a ruahmanna a rawn siam a hi tha kan ti em em a, keini chuan Mari Veng Task Force te chuan hei a zawm pawh khawtlang mipui te a zawm pawh kan zawm tha khawp mai a, hei tunah pawh hian chhuak vak tul pawimawh viau lo chu chhuak vak pawh hi kan awm ngai lo a, amarawh chu chutih Laikara veng kil khawr deuh ah chuan lo chhuak vak naupang han lo tei leh lawp lawp te chu an awm thin a, Aaa mah ruah chu a tlangpui thuin he lockdown hi kan zawm tha em em a, tunah pawh hian sorkar hian keimah mi mal ngaihdanah chuanin tian Mizoram kan him hnahthial kan him tih ringawt hi a ni lo a, kan a ram pum huap ang hi kan thlir Hi a ngai em em a, keimahni kan him avang hian duh tawk ringawt lo ila, tunah pawh hian sorkar hian ala pawt sei leh dawn niin ka hria a, hei hi keimah mi mal ah chuan tha ka ti em em a, hei pawh hi keini Chanmari veng local task force te chuan tha taka zawm Kan tum a ni tih kha kan sawi ve leh duh a ni e.
A kei hi Bi Lalremsanga Village Level Task Force Chama Ri ah hian Secretary ka ni a, hei. Nia, lockdown kan han kalpui chho va, kan hotute kan kaihruaina zarah kan lockdown pawh hi hei keimahni area chhunga hi chuan a hlawhtling thawkhat viauin kan hria a, tin hei i force lam nen hian kan thawhdunna a tha khawp mai a, hei kan SP hian force mi hi sipai pahnih a inchhawk a, rawn thu zel tur hian detailment a rawn siam a, tihian an nih nen hian i chhun zan zawmin. Helaiah hian kan duty ngat ngat a, hei an ni phei chu helai hi i Hnahthial luhka a Kimi Burma lam border Thingsai lampang atanga a luhka ber kan ni vang hian hei motor vei vak pawh hi a tam ang reng khawp mai a, hengah pawh hian hei kan force lam hian i min lo record sak vek a, engemaw palh thut awm thei ang chiah pawh khan an ni nen hian i enge ni harsatna. Em em nei lova in cover chho zel turin kan in beisei a hei kan thawh dun na tha a tin i kan DC te leh hei Hnahtila kan official te pawh hian helai keini hi a luh kak ber kan nih ang hian mi hi an ngai pawimawh a hei kan SDPO te kan DSP te kan SP te pawh hian a khat tawk hian an rawn tlawh reng a kan thla pawh muang a an chungah pawh hian kan lawm a tin helai hi hei a main post angah kan han nei a i Khi mileng chung lamah khian model nena kan inrin a, model veng nen ka inrinah khian pose khat kan nei bawk a, tin khu lamah Thingsai road lamah khuan pose khat kan nei leh bawk a, marawh chu hei vawiin chu Sunday te lo ni a, i mi chhuak vak kan awm lem lo bawk a, hei helama i a headquarter lamah kan lo awm khawm ri a, i nimin lamah te, zan lamah te, nakin zanah te pawh i. Ti hian post thu hmangah kan la insem darh leng a, chu chu kan kalpui dan chu ni a, i fimkhur sen chu a har khawp a, hei helaiah i Burma lam atanga rawn lut thla lo dawng sawng hmasa duh ber kan lo nihna ah pawh hian i a local dang a task force dangte ai pawh hian tlem in kan rimna lai deuh pawh awm ve a, tin fimkhur I lehzual a ngaihna pawh hi a tam bik in kan hria a, chu chu helai a hnathial kan khawtlang mipui te hmun dang a kan thawhpui, local task force ang te pawh hian mi lo hriat pui ve se la tin kan force lam te pawh hian keini lamah hian tlem in beng rawn chhi leh zual deuh se la tih te kha i kan han beisei ve a, i helai a hming a luh ka lo nih tak ah chuan kan han in dah special ve deuh a ni, a a bak ah chuan hei Pathian zar ah kan la i. Kal tluang ang reng khawp mai a nia kha kan hotu ten an sawi tawh a, veng chhunga mi harsa te leh ih chhuan chham mai thei tur dinhmun a han ding ang te pawh ti hian ih kan han in dap chhuak zung zung a, ih kan veng chhunga mi in phal te donation atang hian ti hian buhfai leh chawhmeh dal Tel, alu tih vel te pawh hi kan sem chhuak ve nual tawh a ni tih te kha han sawi rik ve hrim hrim kha tha in ka hria a, hei kan veng hi kan hria a veng rethei kan ni a, i helai ah pawh hian veng thenkhat ai hi chuan he lock a lockdown ah pawh hi kan tuarna bik deuh emaw ni aw tih theih tur a ni a, amah erawh chu chutih lai in he lamah district level atang te leh kan town VC association atang te pawh in. Chanpuina te kan han hmu ve leh a ti hian i vawi ni thleng hian la buai em em loin kan la kal chho ve ni ri a, a kha kha tun dinhmuna kan report theih chu ni rih deuh mai.